Кырау инде, әйе, кырау. Кеше үтерү чарасы, кеше әрәпләп үтерү чарасы. Ул шуның өчен динамик динамик чарасы. Шуңа күрә һәм шундый хәл килеп чыккан. Аны булган бер туган бер туганы, алтынчысы, мавысымы, бу Лютик исемле. Шул Лютик үлгәч, матбугатта чыгарганнар хәбәр инде. Бутаганнар моны Лютик Адольф Эспешин. Һәм чарада хәбәр, теге Нобель үлде, кешеләрне, кешеләрне күпләп үтерү чарасы, теге үлемнең атасы булган кеше үлде дип чыгарган иде. Имеш, шулай котлап бер кешеләрне. Һәм Альфред Нобель шушы хәбәрне укыганнан соң бик тә уятылган. Чыннан да, мин үлгәннән соң кешеләр нәрсә әйтерләр? Нинди фикер кала, нинди мирас кала миннән соң? Аннан менә бүгенге көндә Нобель дигәч, без барыбыз да күнектерәбез фәнне, фән белән бәйле булган бик күп ачышларны, Нобель комитетын, Нобель премиясен. Әмма әгәр дә ул үзенең данлыклы васыятен язмаган булса, бөтен дөнья әйтер иде, Альфред Нобельнең иң мөһим ачышы динамит һәм динамит, динамит, динамит. Кешеләр үтерде, анда корал ясады һәм башкалар. Әмма без беләбез аны шундый зур меценат хәйләче буларак булып килә. Ул зур байлык туплый. Бу динамит та, аны башка чышлар да аңа зур байлык китерә. Һәм шушы байлыгын ул байлыгын бүләк ишеп эшкә бирде булгач. Ишеп эшкә, ягъни ул бөтен байлыгын васыятьтә нигезендә пешерә банкка, банктан чыкканга бу байлык, өстәмә байлык анда юк, рәсватның бүләк шәбиш эшкә бирә. Һәм бишенче премия, ул нәкъ менә исемлектә аның бишенче булып килә ул. Ул нәрсә дип әйтә? Милләтләрне берләштерү, коллыкны юкка чыгару, гаскәрләр санын киметү, тынычлык конгрессларына, тынычлык конгрессларын уздыруга булышу. Нәкъ шушы эшләрдә

Учиться кеше, ул нинди кеше, аны гына нигез салган халыкара кызыл хач комитетына, международный красный креста. Ягъни шулай, менә әйтегез, гасырлар дәвамында сугышларны бар иде шундый, ну, язма кануннары, һәм аларны кемдер үти, кемдер тәми, мөһим түгел. Һәм сугышта һәлак булган кешеләргә ярдәм итү, итмәү, гомумән, теге андый оешмалар юк иде, андый Ну, булса да инде шул монахлар, монахинялар дигәндәй, орденнар булыша торган булгандыр инде шул яралыларга ярдәм итә торганнардыр. Ә монда шундый бер дөньяви оешма, Калакара Кызыл Хач, әлбәттә инде Кызыл Хач инде ул с намеками на Библию, ләкин бу швейцар, ләкин бу швейцар белән бәйле, швейцар белән бәйле, дөньяны швейцар кешесе. Шушы оешмага килә безнең. Һәм соңрак 60-нчы елларда Халыкара Кызыл Тач оешмасына шулай бу премия бирелә. Әмма иң беренчесе, әйткәнемчә, менә бу оешмага нигез салучыга, Анри Ленонга бирелә. Аннан соң шулай, менә бу премиянең беренче лауреатлары, алар барысы да бик тә лаеклы кешеләр. Бик тә зур эшләре белән, ягъни нинди эшләр инде бу? Әйтик, бу бер оешмага нигез салу булса аңлашыла инде, яисә, Бу кеше ниндидер хәрәкәт корган, оештырган, яисә бу кеше шөгыльләнгән, әйтик, иҗат белән публицистика белән чакта, әйтик, данлыклы данлыклы түгел хәзер, күптән инде. Бәрдә зуб нәрсәне кем шуны?

Менә күзаллап китерегез, менә бүгенге көндә төрле җир урыннарда, матбугатта сөйлиләр теге сугыш, сугыш, сугыш, сугыш дип яза, сугыш куркынычы турында. Быелгы Нобель премиясен тапшырдылар, ул шулай ук, аны ничек тапшырдылар, мин аңладым мин нигә нәкъ шушы кешеләргә тапшырганнарын. Ул шулай бәйле шушы сугыш вазгыяте белән, сугыш алды халәте белән. Бүген без ничектер үзебезне хисләбез сугыш алдында торган кебек. Анда АКШ белән Россиянең анда проблемалары да бар, шул якын көнчыгыштагы конфликтлар дәвам итә, һәрвакыт та катнашалар. Егерменче гасыр башы нәкъ шундый, нәкъ шундый. Мин моны мин сәясәт сәясәтче түгел, тарихчы да түгел, религиовед һәм религиовед буларак мин аны яхшы чамалыйм, нәрсә дә Рим папасы Лев уникенче, икенче көн өченчеме, хәтерләмәсен. Ул нәкъ менә егерменче гасыр башында бик каты шөгыльләнә шушы проблема белән. Ничек Нәбу Европа илләрен берләштерергә?

Инде бак үзе аның дәүләт серле кәтибе ничек тә булса Европа халыкларын сугыштан тыю турында көрәшкәннәр, өчен көрәшкәннәр. Хәтта данлыклы Русия императоры Николай II дә мәгълүм булганча, аның тәкъдиме белән Гаагада җыела конференция 1898 елда язылса, һәм анда беренче тапкыр тарихта аерым

Аңа болай ышанырга, рәк кенә шул пацифистларга, кемнәр аны тынычлык эштә тырышкан, тырышкан шуларга. Ә инде сугыш беткәннән соң, бердән тапшырыла Вудро Вильсонга. Вудро Вильсон, беләсең бу Мәктәптә аны үзләр тугызынчы сыйныфта, алтынчы сыйныфта, дөнья тарихында, дөнья тарихын үткәч, дөнья тарихы курсы гадәттә Россия мәктәпләрендә инде аңа

Керешә. Һәм, как бы сугыш бетә, Америка җиңде. Гаять керешә. Һәм мин Америкага каршы чыктым, без без без соңгы либерал, либерал демократ. Һәм нәрсә килеп чыга? Вудро Вильсон Америка президенты буларак шушы сугыштан соңгы хәлләрне көйләүдә катнаша. Һәм ул Париж конференциясендә катнаша инде генә инде. Типа ничек дип чыга инде. Менә Америка президенты Европада, дөньяда тынычлык урнаштыруда төп роль уйнады дип, аңа тапшыралар шул бүләкне.

Асылы таралды дигән мөмкин, дәйме? Империя бу тулай эшә туктады. Әйләнде Венгер республикасына. Э, Австро-Венгрия империясе безнең таралды. Аерым Австрия, аерым Венгрия, аннан соң Югославия дәүләтләре, анда теге сербларның, чехларның дәрне королеге бара килде. Э, Россия империясе шулай ук сугыштан соң таралды. План тәсере нинди менә 4 ел барган сугыш име, ул 3 зур кодрәтләрне просто юкка чыгарды. Германия коточкыч хәлдә калды. Германия э, коточкыч ниләр көтәргә мөмкин. Россиядә башланды ватандашлар сугышы, гражданская война. Аңласызмы? Һәм э, шушы карталар сәяси чикләр үзгәрү аркасында бик күп кешеләр калдылар ниндидер чикләүләрдән Анда шул пендлер, пендлер бар, хәтта әсирләр бар име. Һәм шушы әсирләр, бу миллионлаган кешеләр, миллионлаган кеше, монда 100 кеше, 200 кеше түгел, миллионлаган кешеләр. Бу әсирләрнең сәяси статусы турында сорау килеп туа. Нәрсә эшләргә болар белән? Нәмә эшләргә? Зур сорау. Һәм нәрсә Тернемитән Фридьев Хансен? Ул, мин төгәл хәтерләмим, ул иштә укыса, биштәкли, Нәкъ әсирләр белән бәйле оешманы инде. Һәм ул кертә паспортлар, махсус әсирләр өчен паспортлар. Бу паспортларның күпчелеге бирелә, тапшырыла Россия эмигрантларына. Бу паспортлар аларга мөмкинлек бирә кайда барырга, яшәргә. Кыскасы, аларга инде бер статус.

Бүләккә тәкъдим ителгән кешеләр арасында булган безнең данлыклы бөек шәхесебез, юлбашчыбыз, каһарманыбыз, сугышта җиңүчебез, данлыклы Иосиф Сталин. Да, Сталинга ике тапкыр Сталинны ике тапкыр тәкъдим иткән булганнар Нобель премиясенә мәсәлән. Әмма бу әле нормально. Сталин теге аны аңа аңа аңа төрле чакырган мөмкин. Әмма кандидатлар арасында кандидатлар арасында булган әле безнең Муссолини.

Мин һаман бар сездә сөйләмисез, сәгать биш, ике мең җиденче елда килеш. Менә ике мең җиденче елның никадәр кызык булуы аңлар өчен бер реклама кирәк. Шундый календарьда булган. Әлбәттә, ни өчен аларны тәкъдим иткәннәр? Чөнки менә шул Гитлер, Гитлерга да караш бөтенләй булган. Моны тәкъдим иткәннәр, булмаса 30 Өченче елдамы, өченче елдамы, кыскасы сугышка кадәр, сугыш башланганчы. Һәм әле ул зур җинаятьләр кылмаган. Ә Гитлер нинди бу очракта тегәлде, нинди яхшы эшләре булган да? Ул бердән шул Алманиядә, ну Алманиянең статусы мәсьәләсен хәл итә инде ул. Теге Алманиянең күтәрә дигән көн, менә таралган, җимерелгән, Алманиянең күтәрә. Моның өчен бүләк бирү мөмкин дә инде. Шундыйрак. Бу сәгыйне шулай инде, тынычлык, ну, табарга мөмкин сәгыйне. Бер кем дә бит монда 43 елда тәкъдир итмәгән премия. Менә шул. Тагын безнең Еш болар, болар белән аңлашыла инде. Ну, әйттем, Обамага шулай тапшырылды. Обама тапшырылды нәрсә өчен? Обама үзенең идарәсенең беренче елларында шундый бик зур идеялар әйтте. Ягъни без Гыйрактан чыгарабыз гаскәрләребезне. Чыннан да Гыйрактан Америка гаскәрләре асылда чыктылар. Да, анда килеп тордылар, билгеле, беләсең, теге Даиш, әйме? Ирак һәм Левантның ислам дәүләте оешмасы. Афганистаннан, Афганистаннан безнең әле әйбәт сәләш булмаган. Әмма Нобель комитеты өчен бу вакытта шушы Обаманың шушы сүзе дә җитә калды һәм аңа тапшырдылар шушы бүләкне. Һәм һаман да менә Обамага тапшыру бүләкне ул Бер яктан аңлашыла инде, икенче яктан бу безгә аңлашыла инде. Икенче яктан менә бу һаман да Нобель комитетын тәнкыйть итүне тоту өчен дә дигән сүзләр булып калды. Ягъни бу премия шундый сәяси, бик тә сәясиләшкән, ул анда аванс белән бирелә, тик соңгысы, ну, чыннан да, менә аның аркасында анда скала килеп туды.

атом төш коралын тыю өчен халыкара һәм компания халыкара хәрәкәт International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Менә бер сорау. Дөньяда кайсы ничә илдә, кайсы илләрдә атом төш коралы бар?

И аннан соң бар безнең Бөек Британияда, Франциядә, Һиндстанда һәм Пакистанда. Вот я смотрю, Һиндстан белән Пакистан мәңге дошманнар, Пакистанда татар калалар. Шуңа күрә мәңге бер сушка чыгып бетсен. Алайса. Пакистан һәм Израиль бар. Израильдә, Израильдә шулай. Ну, төгәл рәсми мәгълүмат түгел, әмма шәкенә вероятность всего аларда шулай булырга тиеш. Шулай Американың менә бу атым төш коралы НАТОның кабер илләрендә саклана. Шунда әйтик, шул демократлар анда атым тотышырга бар, ләкин бит алган түгел инде, НАТО кеше ягъни Америка буенча. Һәм шуннан сорау туа, атом төш коралын тыю өчен халыкара хәрәкәт, шуңа шуңа өчен хәрәкәт, ни өчен алды премия? Тугыз илдә атом төш коралы бар. Һәм анда бер анда 10, 20, 30 байлык тоту бит ул. Анда меңәрләгән саны исәпләнә. Барсын да белмим.

Ни өчен моны шулай дип билгеләрсең? Моңа хәзер бик тә яхшы аңлатма бар, тегене аңлап була. Беренчедән, безнең бүгенге көндә атом коралы мәсьәләсе бик тә актуаль. Дөнья Корея укысын. Дөнья Корея анда Югыш Акышка да бүләк ясый, аны тыныч йөз итә, һәм бу актуаль. Икенчедән, Сез бәлки белмисездер, әмма бүтән түгел генә Берләшкән Милләтләр Оешмасына керә торган 101 ил атом төш коралын тулысынча тыю турында килешүгә кул куйды. Кызгалды. Һәм шушы 101 илнең 53-е бүгенге көндә әлеге килешүне ратификация итә, ягъни аны тулысынча кабул итте, салаштырышы итә.

Атом коралын үзендә саклаган илләр, АКШ, Русия, Берләшкән Корольлек, Англия, ягъни Бөекбритания, Франция һәм Кытай, болар Берләшкән Милләтләр Оешмасының Куркынычсызлык шурасының, Совет Запас Берләшкән Совет Запасының даими әгъзалары. Болар, бу биш ил, теләсә нинди карарга вето куя ала. Сез анда 230 бегез, 30 бегез малага барып. Һәм шуңа күрә дә алар карап алганнар, молодцы. Өстенә 100 бер ел молодцы, аларга чыгарга мөмкин. Әмма атом коралы безне сатылган илләр бу килешә читтә. Һәм алар өчен менә бу әйкен дигән оешманың э, теге эшчәнлек нәтиҗәсе бөтенләй мөһим түгел. Хәйрәткә ия түгел. Шуңа күрә дә, бер яктан, чыннан да, бүгенге көндә безнең дөньябызда атом төш коралына каршы көрәшчеләр бар. Атом төш коралының нинди куркыныч нәтиҗәләр китерә алуы инде аңлашыла, нормально, моңа кирәк түгел. Әмма икенче яктан, атом төш коралы, бәлки, нәкъ менә шушы атом төш коралы булганга күрә генә Футболда булган бер генә безнең кайбер илләр арасында килеп чыкмый торадыр конфликтлар, да, сугышлар. Шундый куркыныч. Ну, мәсәлән, мин мәсәлән Россия белән Американың шпионнар Россия белән Американың сугышуын күз алдына китерә алмыйм.

Мобиль комитеты ун-унбиш ел элек якынча шушы бүләкне тапшырган иде химия, химик коралны юкка чыгару өчен көрәшкән, көрәшкән оешмаларга. Шулай химик корал тыелган иде, әмма ләкин ни дәрәҗә тыелган һәм ни дәрәҗәдә ул юк, миңа туры сорау туа инде. Кыскасы, тынычлык өчен Нобель премиясе ул шундый. Без әйтә алабыз, менә әйтик, Шул ук физиология һәм медицина өлкәсендә Нобель премиясына һәм аның алган галимнәренә конкрет эшләре бар. Һәм без әйтәбез, шунда да ул ачышлар кулланыла, әйтик, бераз инде рентгенның Бельгиям калган рентген. Аның ул как раз таки на X-рейларны, да, мисал X-рей, чего? X, Үзенә ачышы өчен ул алган премия. Монда монда фән белән басмалышлар. Әмма әдәбият һәм

Ләкин шул вакытта әйтәмчә, бик тә абруйлы, затлы кешеләрнең, лайыклы оешмаларның премия алган очраклары бик хисап. Моннан 3-4 ел элек кенә премияне алды. Мин исемен хәтерләмим, конечно. Исемен хәтерләмим, кызганыч. Ул вакытта безнең яшьтәш иде, һәм аңа әле ул вакытта мәктәп яшендәге бала иде.